my country people una welcome back to my channel today still on fina gbas gbos with multi choice her pa wey be say dey call olly don come out come issue serious warning to fination and the fina and also multi choice don come out to come respond to fina claims against them and lastly Bella too don come out come react over this same issue. So I go first of all start with MultiChoice because na dem be the architect of the issue wey dey on ground. So MultiChoice come come out to come issue a statement regarding Phyna claim against them. So MultiChoice come come come say, Dear Phyna Otabo, hope this letter finds you well. We write to give an update on your concerns regarding prices from some of the sponsors of Big Brother Naija Season 7 Level Up.

for ages dey no gree answer her so she no wan listen to dem so na im make um multichoice dey talk now talk say dem don try to um get a one on one conversation with her but she no gree so dem come continue dem come say Evans industry Evans industry na dem na im get unique soup dem come say on seven December twenty twenty three Evans industries delivered one year supply of unique soup to your residence confirmed by Orly confirmation screenshot attached

no even suppose even clear dis her address wey dem put for here make we continue come say over and above di prize win and all expense paid trip to cape town south africa including a sum of one thousand us dollar was given to you for personal spending phinah really go di south africa cape town na pepsi na dem carry her go dia and dem confam tok say dem still give her di one thousand us dollar so and the the Pepsi dey also claim talk say they give her one year supply of the Pepsi maybe her people don drink am finish. Number three, Travel Better come say following the UAE ban on visa issuance to Nigerians, discussions were held with you on an alternative travel destination.

Now dem don change their mouth say dem go carry two people go as dem she don come out come call them out publicly. So dem come continue come say as organizers we paid you the complete cash of fifty million which also covers floater wave and pocket prizes as headline and associate sponsors. In addition to this,

time and what address so everyone can see sell what as in people dey tell Oli talk say she sell the soap now so she come dey say sell what honestly the mentality of a pauper even after trillions will never change I think na be the pauper wey dey try to talk about so he come say you receive the soap stop cloud chasing so Phyna now na cloud chaser to Oli

peers address you all should better rest because I'm not going to have it this time and I remember say before Fina and Oli quarrel Fination dey claim to say Oli dey thief Fina things she dey pack up Fina things dey go her this thing now Oli dey claim to say she no do any of that say and if Fination continue to dey talk all those things about her say this time around she will not have it so with everything wey be say dey go on people don dey call her bella since say she no wan talk put for the matter all those type of things so she come come come put this three emoji wey use hand cover for face which means just say she don tire for everybody so as she drop that emoji her fans come dey beg am o say bella please o no put your mouth for this thing o abeg o whatever it is waka pass o stay out of it na so dem dey beg her My own concern now for dis film na gbas gbos with multichoice na di fact say naa multichoice no dey talk about di one BTC again because phyna gan gan don um divert di whole attention to soap and pepsi instead of concentrating on di one BTC na dat one BTC she suppose even to dey to dey mention over and over and over because everybody if you go online na unique soap unique soap wetin be unique soap compared to one BTC. in as much as dem suppose give her everything and now the people wey be say dey owe her talk say dem don give out she suppose go out go about go ask her own people say why una dey collect things from my store room without telling me these people go bring something una go kolobi am una no go tell me or lead me to explain certain things but since you all no dey in a good term again I'm not sure say Fina go get the mind to call out Ollie as for that one BTC the way I dey see am I think that one BTC don enter voice me. I remember when the show finish that time una no talk say the last day of the show when they dey do that prize um, presentation they go come dey give speech Montreal go come dey give speech dey talk about how much they make for the show and that the fina level up season that time they talk say they make was it not seven billion I mean na nine billion one of the two I can't remember the exact figure but I know say it wasn't less than seven billion a show that made seven billion you are owing somebody soap Pepsi product and uh, what is it called wetin be dat other one wey be sey dem sey dem dey owe one BTC i no understand is it dat dis people dey just dey carry anybody wey be sey come out sey dem wan be sponsor even if the person na criminal if the person na thief dem no dey is it dat dem don do background check up on those people now qui quidax don remove hand sey dem no get money dem no do anything stop making promises you cannot keep if you know sey you no fit keep those promises stop making dem they go need to find a way to take bring out the one BTC because as as the thing they go so, you know if you just come out after una don sign contract you come talk say no e no go fit work like that again if creeders no go bring am on jesus go cough the money come out una take care una bye